yacho tiri two iwewe neni sezvavachaita ava uyo anoisawo signature yake apa uyo achiisawo signature yake apa vari kuti ta- tapinda mucovenant tapinda musungano tapinda mucontract isingagumi pano now saka abrahamu wakasvika paakanzi chitora iwewe and she got ye three years wotora zvakare heifa ye 3 years namba yacho 3 inamba ya perfection ka mwari anoda hake namba iye imwe yacho wotora ram y ye 3 years old futi zvikanzi wochidzicheka into two halves wozileya paground apa asi pigeon neturtle dove zvakaita manjiva zvese usacheke zvichimirira hazvo healing divine healing inouya yakakwana mukati meupenyu hwako kana ishaa kupodza vanokupodza zvachose haleluya vanounza zvakakwana now zvikanziya taakupinda mucontract unyatsoziva kuti ndiri kuzokukomborera iwo ndichakupa isaac uye ndichakomborera rudzi rwako rwako iwe uye mbeu yako ichatoita possess the gate of every enemy uchanga uri mukundi iwewe paakaenda apo kusainirana kudaro kusvikira wakachengeta chipiriso ichocho kusvikira nguva dzemanheru brother sister baba mai chengetedzai chipiriso ishe jesu kristu shoko ramwari kusvikira kumagumo chengetedzai musatendere masahu ma ari kuuya ipapo mafaus musatendera zvinhu zvinokanganisa shoko ramwari mukati meupenyu hwenyu nekuti mwari mutsvene ndiri kuzvitaura ndiri munenge mubindu reidheni muno ameni ameni kusvikira mukupota kwezuva haana kutendera kuti chipiriso chisvibiswe chakatsemurwa ipapo akazosvika padeep sleep Pakubatwa nehope huru. Zvadaro apinda mudeep sleep mwari ndokuburuka as a smoking furnace white light, a little white light. Kaburuka.
Chiedza.
Icho chaifamba nana Mosisi chiya. Vachibira gungwa, vachifamba murenje. Pillar of fire. Shongo yemoto.
Hallelujah.
Icho chakasangana na Paulo chiya. Akabvunza kuti ndimani Ishe? Akati ndini Ishe Jesu Kristu. Chiedza chikauya pachipiriso chaAbrahama, Mwari achikonfema, achitsigira kuti ndichatozviita mukati meupenyu hwako iwewe, nekuti hazvigoneki zvinhu zvisingagoneki naMwari, chaasingagoni kuita kunyepa. God cannot lie. Mwari havagoni kunyepa.
mwari haagone kukundika mwari haagone kunyepa zvinhu zviiri izvo zvaakuzvigona ameni saka mwari wakauya kuzotsigirwa ndiri kutozozviita mukati meupenyu hwako and chiedza ichakafamba in between the sacrifices pakati pezvipiriso
Ndosaka madisciples akanzi mirirai paJerusarema nekuti miri yedu ikantapirisa kuna Mwari ka zvachaa chipiriso kwaari you become a living sacrifice unova chipiriso chipenyu lively stones matombo mapenyu Zvino zvatiri chipiriso chaMwari kudai, pari kuda kunzi pauye that white light mukati chena icho pakatsika tsika pemoyo wako, in between the sacrifice, pakati pezvipiriso unofanira kuva neexperience yako unofanira kusangana nethe supernatural as a christian mukati meupenyu hwako halleluya ndokaendero kakaita vamwe kudenga panoda kusangana namwari apa panoda kuti mwari akonfemega kuti chipiriso ichi ndachigamuchira ichi kare chipiriso chaigamuchirwa nemwoto nanhasi mweya mutsvene hauna kupera uriko kune anoda zvake kurevesa pamberi pamwari ameni In between the sacrifices. Pakati pechipiriso. Hallelujah.
Otsigira Mwari. Obva hati ya chipiriso ichi ndachigamuchira ichi. Amen. Abraham achiita achipinda muagreement namwari mucovenant namwari sungano kubvumirana mukuwirirana panofanira kuitika fellowship imo panofanira kuitika kuyanana panofanira kuitika kuti kubvumirana nekumhorosana kuti ndizvo tawirirana iwewe ameni muchaona apa vachanzi eh, ndiani eh, mungabata nzama wako yenye right hands and so on vobatana kudai vatanza kudai kupinda musungano uko kupinda maagreement uko kuwirirana hanzi kare vaisoti uh, ah, infact mazuva ano vanhu vava kuti vakakurukura nezvebusiness or whatever it is vakurukura vakurukura obva vati ha ah, allright ngatimbo ngatimbo ngadzinga apo votenga masangweji votenga masangweji vapedza votenga masangweji voti ya eh, zvatanyora pasi zviya izvi eh, tikasaina and so on let's shake hands tawirirana kashamwa tawirirana ka voshake hands vatana kwazisana maoko shake hands handizve ana nomwe wake vapinda manje musungano chavawirirana ari kuti tichazviita kare zvaiitwa nemuti wakasiyana siyana like uh, kujapan vanga vaine imwe method vekujapan vanoti vaiti vakawirirana vakawirirana vakataurirana vawirirana vobva vatora sauti
munyu uyo torawo sauti uyo otorawo sauti maoko make uyo omwaya umwe nesauti uyo omwaya umwe nesauti vobva vati ya tawirirana nekuti sauti inobata ameni sauti inochengetedza inogara kana bakaiwara wakasoisa sauti kare kare ukazoriona after five years unondoona rakakumirira chiti ndibike wena handizve rinochengetedza Muri kuti tichachengetedza sungano yedu iyi, tichachengetedza covenant. Kristu obva uya obva ati imi ndimi munyu wenyika imimi. Ah, ngatiite zvinobata kana, ngatiite zviro kwazvo zvinogamuchirika naIshe Jesu Kristu. Sauti inobata handshake inoreva kuti hatamu fellowship tambu kuwirirana handshake kwazisana kubatana maoko
saka mazuva aabrahama vaiti vakauraya sacrifice ndiri kudimbura ndisiye zvimwe zvacho vatsemura uh, uh, that sacrifice kusati kwaane mapepa Pepa rakazoonekwa kavaka discover vane kuti ah, mahonets ah, ari kuvaka pa eh, pulp here pulp yakabatana kudai zviri kunyorekewa nezviri kudidi zvavari kuita vakati ah, ngatiedzwe kubatanidza pulp yakwakubatanidza kwakuona kuti ah, tinobudise pepa wena ichinzi papirasi kare kare kare havasaidaro vaitora ganda charo skin vorigadzira ah, vane tani Vorigadzira vorigadzira robvuma kusvika pekuti yarakuita kunyoreka manje. Vonyorerana chibvumirano chibvumirano chavo paskin paganda chacho chacho leather. Imwe nguva vainyora kana padombo nanhasi pamatombo pakazare zvakanyorwa nevanhu vekare handiti zvanga zviri zvekare izvo padombo kana pai paskin Asi munguva yaAbrahamu vaiti atsemura chipiriso ichocho, vese vaibatana voti right, ngatichifamba pakati pemhuka idzi pemhuka iyi, vofamba ipapo zvavari kutaura vachidaro vafamba pakati ipapo vobva vazoti vapedza kufamba iwe uchitora pisi iyi indakutorawo pisi iyi vanga achirevera kuti kana ndikasatendeka kuvimbiso yatawirirana iyi kucovenant yataanayo yatasunga iyi let me be just as dead as a dead man as these animals are ngandifewo sezvaitwa nemhuka idzi it was a serious issue yainga iri nyaya yokurevesa mwari ngandiurayi Let me die. Ngandife. Nekuti handina kutendeka kuvimbiswa. Kana uchinge wapinda mucovenant that is a serious issue. Inyaya yokutorevesa.
Ameni.
Zvino vanoti until death do we part. Kusvika rufu rwati.
Asi kana wapinda mucovenant aisha Jesu Kristo, isha Jesu Kristo havafi. Mukristo zvakare anonzi haafi. Mukristo anorara. Amen. Amen. Kana achiviga muKristu anenge akarara kumirira kuzomutswa kubva kuvakafa. In other words, covenant yako iwewe naIshe Jesu Kristu ka it's not just until death because hapana anofa pakati penyu. Haingosvikiri pakufa kwako. It's an eternal covenant. Asi isungano yekusingaperi. Hallelujah.
Hallelujah.
Wapinda musungano isingagumi. uchagara naishe jesu kristu narini narini upenyu hwako hwese wabva panyika pano uchagara naupenyu hwako hwese uchapinda muupenyu usingaperi iwewe zvakanaka kupinda kutamba ndati mhari dzomberi apa zviri kutaura kristu na nechichi kristu nemwenga wake ameni muchaona tichasvika pekuti ivavaka kana akabata chizaruro chacho chaichoka achigumichi achiperi bechi achitoperi tinoti heda until death asi achiperi saka notice cherechedzai Abrahamu waiziva zvaanga ari kuita naMwari paye. Waitoziva kuti kupinda mucovenant ka kupinda mucovenant naMwari, Mwari anotozadzikisa. Haleluya. Nekuti Mwari wedu wakatendeka. Kupinda mucovenant zvanzi it's a serious thing. inyaya yokurevesa When you choose a wife, Joel, paunosarudza mudzimai joel uchiita mavows pano nekuti vow yacho is until death do we part kusvikira rufu rwatiparadzanisa
ndo machengetero aunofana kuita covenant iyoyi ndo saka zvizonzi tipei chiratidzo chekuti covenant iyi chatochengetwa iyi chamunopota muchitarisa muchiona kuti oh ndiri musungano Oh, ndiri musungano mudzimai wangu atoitarisawo so zvandatarisa dhuze ndiri musungano haiperi ende zvinotonzi haina mugano here haina painoguma here inofanira kuramba ichitenderera saka covenant haifaniri kunge ichipera hapana painonzi inopera It's until death do we kusvikira part. rufu rwatiparadzanisa
Asi muchaona kuti ndichaenda mberi muone kuti even if death is there, kunyange paine rufu kana wanyatsozarukirwa, kana wajekerwa, wawana wako wauchagara naye narini narini. Haleluya! saka zvichizonzi a man especially these days mazuva ano akomana makruku awanda evasikana murume nemakruku evakomana sei mazuva ano ekupedzisira in these days mazuva ano atiri kurarama a man should think mukomana anofanira kufungisisa i hope you really thought ndinotenda kuti wakanyatsofungisisa john and pray wonamata i believe you both prayed ndinotenda kuti mose makanamata
A man should really think murume anofanira kunyatsofungisisa onamata asati asarudza mudzimai ameni nokuti uchatora chigebenga uchatora nokutambudza mboni wobva wazosarudza hako kugara pachisuvi pamusoro pemba nekuti munenge musisagarikizve wobva wati a ah, mazuva amozisi aya writing of divorcement ndako adai asi mwari haatenderi zveizvozvo saka imba inofanira kutongwa nechinonzi rudo munoziva adamu paakaona eva akabvira kuti abon of my bon

musha cheukowo zvedhurout eh, newo uchiti ndizvo chaizvo haleluya love should govern the home rudo ngarutonge mumba imba isina love
idambudziko mumbamo

havagoni kuvimba mune mumwe nomumwe kundofungirana kwega kwega nekundofungirana kwega kwega no trust hapana kuvimbana That's why I think that instead of resting our, our faith upon some emotion, ndosaka ndichifunga kuti ah pachinzvimbo chekuzembera Ah, kutenda kwedu pane manzwiro zviri zvakanakawo kana kuti pane chipo zvakanaka sokudanidzira kutaura nendimi nezvimwe zvinhu zvatinotora tichiti ndo zvinoratidza kuti tine mweya mutsvene patinoita icho neicho izvo zvakanaka asi kana tikadzoka tikasvika panheyo rudo kutanga
Mukereke chaimo Kristu akati ndakusiirai murayiro handizve that you have love one for another. Muve nerudo mumwe kune mumwe. Ndati pasina rudo hapana Mwari. Panotoda rudo. Imbo tatisanai udai utaura kuti love first shamwari. Ah. Aidzisa love first. Oti ndizvo chaizvo. Handiti ka? Love first. Rudo ngarutange. Izwai hama dzangu. Imba isina rudo hapana Mwari, hapana imba in fact. Rudo first. Muchato uri panheyo yerudo first. Muchaona kuti sei ndiri kudaro. And then those things, I think our church would progress a lot faster if we would get rudo rukatanga first.
Izvo zvozotevera asi Mwari otanga. Haana kuzoti love first up. Mwari.
God first.
Mwari ngaane chekutanga nekuda kwei? God is love. Nokuti Mwari rudo. Ndati Mwari rudo. Kana muine rudo muna Mwari. Pasina rudo hapana Mwari. Ameni. Ndiye wakataura ngezvedu hanzi love congas. Rudo runotonga. Sister vakati zveshuwa I have been conquered by love. Runopingudza vakati ndapingudzwa nerudo rwaJoel. Saka isusu takutomba menyu love first. Rudo.
ngarugare kuwe ameni amen and when a man loves a woman apo murume mukomana akada mudzimai and marries her omuroora because she's just pretty nokuda kworunako chete
they will pay an end to that ah, zvinoguma unozoona ane mahwinya kana wakada runako runako hapachina wauda kumubutsura manje kumubudisa mumba manje handizvo here hauroori nekuda kwerunako no no no no no But when a man finds a woman that he loves, asi kana murume akaona mudzimai waanodisa sister simango mungambosimuka yare pamuri ipapo simukai sister ndinokumbirawo kumbira kumbira chaizvo Hona iwe. Kungo kungomutarisa kudai ndinongozwa ndatopera mwoyo wangu wacho. Ah. Ndiyo ndinoda. Hapana umwe ba. Hapachina umwe ba. Iyo akangotiona kudai ah, zvatopera. Love first. Rudo kutanga.
Imba rudo hama dzangu.

akawana murume waanoda ya mudzimai handitya petronero eh? unongotarisa joero kuda kuzwa kuti handi ndomuda uyu handizvo inde ndizvoka e eh, hanzi ndizvo kungozwa kumuda so hazvina basa kuti nzeve dzakatize musoro handiyo nyaya choba hazvina basa kuti wapinda mutsaona rushaya rwazoenda pasaidi handiyo nyaya yacho ba somehow unongozwa kumuda so hauna chikonzero kwacho chekutaura vamwe havatomborina kana pfungwa naye waunoda iye asi somehow unongomuda so saka zvichizazi mukurwara mukudidi ipi rudo runopfuurira zvinoonekwa nemaziso aya ruri pakatsika tsika pemwoyo apo hanzi iye waonawo murume waanoda no matter what he looks like zvisinei kuti anotaridzika sei he loves her anongonzwa kumuda zvakadaro mudzimai anomuda murume uyu tiri kupedzera ipapa
hanzi kana zvadaro sezvakaita adamu naevha zviya kuti oh Bone of my bone. Pfupa remapfupa angu, nyama yenyama yangu. Achida asingadi, Adamu wakangozwa kumuda so. Kana paakadarika waindomuda zvakadaro. Zvazvisaiti kuti wasiyane. Wamuwana iyeye, you have found her. Wamuwana mudzimai. You have discovered her. Wamuwana. You have caught a revelation. Wabata chizaruro.
Muri pane here hama adiwa? Itai haleluya apo. Kwete kungohwengeredza kana kupfimbirwa. Handizvo. kana wangotiwo mubhazimo aora ah, tadana tadana kana mukombi kutsika nemakumbo kudai kuti ndizvo hazviite izvo zvishandi nemuto wakadaro taakupinda zvino musungano takupinda mucovenant joel haasezi kusaina haleluya petronel haasezi kusaina pane tenge paine masignature mairi ekutaura kuti tapinda musungano haleluya sungano iyi haibvumirwi kutyorwa kana nani zvake hapachatenderwi umwe pakati apa nekuti izvi zvavaita realize izvi zvavadiscover izvi zvavazarukirwa nazvo its a revelation chizaruro
chiitiko chanarini narini its an eternal covenant sungano haleluya
hungu pano tinoti hedu until death do us part nekuti tichiri munyika ine rufu Ameni. Asi vabva pano vachanoonana futi. Saka covenant iyi icovenant ya narini narini. God bless you friends. Mwari vakuropa Zvipinda muku shamwari. Zvipinda mukubatanzwa kwevairava. Mwari akuropafadzei. Mwari akukomborerei kana makaita mistake musapwanye muchato iwoyo hazvitenderwi Mwari hazvidi. Chitogarai makadaro. mototi mwari tinzwirewo ngoni nemistake yedu iyi hungu ndiri kubayiwa bayiwa hungu zvaakuita vanga ndichagara pachisuwi zviri kunetsa asi handicha nekuti imi mwari makati you hate putting away munovenga kurambana handicharambani ba handicharambani ba tochinogara ati tese mwari wee asi tinzwireyewo nyasha mumba medu vaye vane rudo Tendai Mwari moziva kuti muna Mwari mumba menyu nekuti Mwari rudo. Torerawo mwoko kuti Mwari rudo iwe. Mwari rudo. Pasa mudiwa mchiuya henyu. Haleluya. Haleluya. Saka vasati vabate maiki. Ndoda kuti mukomana uyu ashaure chimbo. Shevai ava monyatsochizwa chimbo ichi and zviri kutorwa ka mozodzokerera muchiterera muchitarisa muchi eh, muchiimbawo futi muchiona kuti zvakanzi izviya handizve allright tese tichaimba uye ndingafara tikambosimuka Timbochinja ma positions zvishoma. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Mururi nemuridzoko. Vangani vari kufara mangwanana ano amasikati oh, masikati ano. Hallelujah. Vangani vanoti Joyo na Peti Ah, tarambiwa rambe mumwe. Yes. Amen.
Yes. Hallelujah.
Azvi azvitenderwi.
Amen.
Ndotinda vari kuti topfuurira mberi ngatipfuurire mberi. Amen. Yes.
Ndopfuurira mberi, ndopfuurira mberi chete, ndopfuurira mberi, ndopfuurira mberi chete, ndopfuurira mberi, ndopfuurira mberi.

Vangani varopafadzwa neshoko raMwari. Praise the Lord. Tinotenda hanzi panorairwa mwana wamambo mutoro anoita sei? Anoteerera. Amen. Imharidzo yemuchato waJoel eh, naPetronila but iwewewo unobva wabatsirikana. Amen. Hakuna kusina macorrection. Saka wabatwa nenyaya yekuuye makoreksheni munonoita makoreksheni enyu. Amen. Praise the Lord. Saka toda kutenda Mwari e, nenyasha dzawo kuti watitsvitsa patasvika pano. Amen. Nyaya iyi inyaya inotyisa, nyaya yemuchato haisi nyaya iri nyore. Jesu paaiparidza pascripture yataurwa kuna Matthew 19 Vhesi 8 inozotaura kuti vadzidzi vakabva vaudza Jesu because Jesu paanga achiparidza ka vanhu vanga vachiti haleluya praise the lord achitaura izvozvo paanga achiparidza vanhu vanga vakabata shaya vakatarisa so muchechi makadzi ze kuti vakomana tanga tisingazivi zvinhu izvi Because wanga wakatarisa madzimai wakachiva wanga wakawanda obva utoziva kuti ah, saka tiri watadzisana. Amen. Praise the Lord. Ndokupa vadzidzi wataura verse 8. Zvikanzi kana ariwo mamiriro akaita nyaya yemurume nemudzimai amataura awo zviri nani kusaroora amen kuratidza kuti nyaya yakaita sei yakaoma saka even payanga ichiparidzwa tanga tichiona kuti shuwa yakadii yakaoma nanhasi chakadii chakaoma mozisi wakasangana nayo yakaoma pauro akasangana nayo yakaoma nhasi yaparidzwa Yakaoma zvakadaro. Praise the Lord. Asi totenda Mwari nenyasha dzekuti unokwanisa kutendeuka woregererwa. Haleluya. Praise the Lord. Tinoda kutenda Mwari zvakanyanya nepatasvika pano. Amen. Eh, tinoda kuti titsinzinye tikombere Chikamu chatanga tinacho. Ishe wedu Tenzi Jesu Kristu, tinokutendai eh, this far have we come. Tikutendai Ishe neprogramu yese nepatasvika, maita henyu neshoko renyu. Shoko renyu Jehovha muchene makanaka kudya kwevana venyu. Saka tinotenda kuti Ishe Mune mavitamins arimo, mune zviwakamuviri zvirimo, mune zvakawanda zvirimo. Ishe mucheri makana ifull course meal tinoigamuchira sekupa kwamaita Baba tichiziva kuti Ishe ichatiitira zvakanaka. Saka tinonamata tichiti Ishe shoko rataurwa iri ngarisinine ridzike mukati mehana dzevana venyu Ishe rigotiwo vandudza nekuti shoko renyu rine simba rekuvandudza. Baba muchene makanaka tinoda kunamata Ishe tichikutendai Ishe nechikamu ichochi chitirumbidzwai mukudzwe nekusingaperi. Amen. Praise the Lord. Tinogona kumbogara zvedu pasi. Hallelujah. Praise the Lord. Eh, kwazouya vanhu vakawanda Tinokukwazisai mose wazosvika. Amen. Eh, Ishe wakuitirei zvakanaka. Eh, ndangatisa kuzocheka kuti wafundisi kana kuti washumiri wazouya vakawanda zvakadii. Eh, icha tina brother Tadziripa. Shumiro kuti awaendewo tichakumbira kuti vasimuke. Amen. Eh, vakuitire zvakanaka. Eh, mudzimai wavo varipo. Eh, Sister Tadziripa vasimukawo zvakare. Kuti waenda uko. Amen. Hanzi waenda uko. Amen. Pane here vamwe vashumiri vazosvika tinokwanisa kuti musimuke zvenyu. Chingamidze. Praise the Lord. Jehovha kudenga wakuitirei zvakanaka. E, tinoda kupinda panguva yekuti tichiite kuti vanhu ava vachichati amen vachipa nemhiko dzavo vakasarudza kuzviita nenzira iri pachena vanakomana vamwari nevanasikana vamwari Vanofamba zviri pachena nekuti Jesu chiedza. Amen. Zvese zvinoitwa muna Kristu zvinoitwa muchiedza. Vangadai vakaenda havo vobva vangopana mhiko dzavo vari kuchikeni ini kana kuti vari kupi, vati vakasarudza kuti regai tizviite pajekerere revanhu vese. Amen. Praise the Lord. Saka Tinotenda Mwari eh, nezvakadaro because muenzaniso wekuti vamwe vanokwanisa kuonawo vachifamba zvakanaka. Amen. Praise the Lord. Eh, marriage yandiitira zvakanaka ndazo funga kuti handina kuzokuti eh, muone uchibaya moyo changu because munozofunga kuti ini handina kuroora futi eh, because awaona wanga uchitaura nechibaya moyo chavo zvacho futi amen chibaya moyo changu ngachisimuke toni haleluya praise the lord ndomba ndinoshaiwa hope ipapa ndakadzishaiwa kusvika ndichingodzishaiwa hope nekuti ndiwo wakatora moyo wangu amen saka ndo rumbabvu rwacho rwakabva panapa amen eh, musi watinozokupawo nguva yekutaura unozoganzawo newako amen ndikuboganza because ndini pana praise the lord ishe wekudenga vatiitire zvakanaka Za kutora mukana uno kuti tisvike pakuchatisa eh, awa amen eh, saka i think ndicha Praise the Lord. Eh, ndofunga wanga wachiti interpretera tingada kuti musvike zvakare. Amen. Eh, ndazoona kuti tinogona kunga tiine wamwe wanenge wasinganzwi shona wamwe wasinganzwi chungu saka tichabva tangoenderera mberi nebhandi iroro kuti vanhu vose vawane chavanokwanisawo bata amen praise the lord haleluya haleluya praise the lord eh, tichada kukumbira Eh, chikomba chisimuke. Haleluya. Ngatiomberere maoko. Praise the Lord. Ndiye muridzi wenyaya ndiye ane mhosva yese hanzi akonzera vanhu kuti vapfeke sutu akonzera kuti vanhu vapfeke madhirezi vamwe vakaita one zuva changa tichipatapata kutsvaga zvinhu zvakanaka zvekuti musvike pano this is the man haleluya praise the lord ngatimuomberere maoko zvakare akumbira zvakare E, sister Sohila iye anga achidescribe kunzi zvese zvaanoita kunyemwerera mafambiro maitiro zvanga zvichinzi zviri correct amen according nezvaanoda uyo hanzi zviri right saka tinoda kuti petunile ah, asimuke amen Amen. Praise the Lord. Ah, nyasai kuombera kumana. Hatisi kuda hatisi kuda vanhu vane majealous. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Who will I ask for this woman to be the wife of this man? Ndiani wandichakumbira kuti ape mudzimai uyu kumurume uyu? Saka ndikukumbirawo baba kana kumirira baba eh, eh, vari kuda kutipa mvumo yekuenderera mberi nechiitiko ichi. Baba iwawo wakaramba. takutosiya zvese toenda kunodya hedu chikafu because hatikasi chingazoora takutosiya zvese toenda kuchikafu tobva taenda kumba kana baba waita sei varamba saka tiri kukumbira baba kana kuti akamirira baba kuti auye amen otora ruoko rwerudyi rwemwanasikana wavo wobva warupa kuruoko rwerudyi rwemwanakomana kana kuti rwemukwasha wow amen kana varipo takumbira kuti muuye zvenyu haleluya Praise the Lord. vachapa kuruoko rwerudyi rwekwasha wavo haleluya zvinzavo ah, zvakanaka izvi ngativaomberere maoko baba

Ndichizokumbira mwana wangu kuti unoda kumuroora, ndauya naye pano pana vanhu vose vachiona, kwete usiku, kwete usiku kana kuti nhambo ipi. Ndauya masikati, vanhu vose vakaungana, chiita chose chiri pano, ndokupa mudzimai wako Petronella uyu. Ndatenda.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ah, tinotenda Mwari. Shadi wanogara zvawo panzvimbo yawo. Strategically wakanyatsotarisa maitikiro achaitika nyaya yose. Amen. Ndiwo wakarera mwana wakamuchengeta kwakuya kuzomusarenda paolta pachena ameni praise the lord dai tese tikadzidza maitiro akadaro haleluya praise the lord dearly beloved hama vadikanwa we are gathered here together in the sight of god Ungana pano pamberi paMwari. And the face of this company. Pamberi pechita chose ichi. To join together this man and woman in holy matrimony. Kubatanidza pamwe chete murume uyu nemudzimai uyu musvitsa tsvene. Which is commanded by Saint Paul. Zvinorayirwa namutsvene Paulo. To be honorable among all men. Kuti zviremekedzwe pavanhu vose. It is therefore not by any to be entered into unadvisably. Naizvozvo haufaniri kupinda mazviri usina kudzidziswa zvakakwana. Haisi nyaya yekuti ndozozvionera taamumba macho. Amen. Inotoda kurayirwa kwakakwana uchiziwa kuti uri kupinda munyaya yakaita sei. ndosaka shoko ranga richiparidzwa amen or lightly kana kuzvitora nyore but reverently asi mukuremekedza discreetfully wanyatsotsanangudza soberly wakadzikama and in the fear of god mukutya mwari into this holy state these two persons present come to be joined into this Holy State, musvitsa tsvene iyi, these two persons, vaviri ava, come to be joined, vauya kuzobatanidzwa. If there is anyone here, saka kana paine mumwe pano, that can show a just cause, ane chikonzero chiri pamutemo why they should not be lawfully joined together, kuti ava havafaniri kubatanidzwa pamwe chete. into this holy matrimony musvitsa tsvenei do you now speak panguva dzino unobvumidzwa kutaura or from here after forever you hold your peace if you miss the opportunity kana kuti wonyarara nekusingaperi ukatadza woshandisa mukana uyu pane here isu manzwa shoko ratirambidza kuti murume atore mumwe mudzimai asiri wake kana kuti mudzimai atorwe nomwe murume iye aine wake saka hatisi kuda kuti tichatise awa iwo pamwe watori nevarume nemadzimai vari pano tozoitiswa mhosva Saka kana paine murume ari pano ari kuti Petronila mudzimai wangu ende une evidence mavhile venai une evidence inosimbisa kuti Petronila mudzimai wako uya utore mudzimai wako tisati taenderera mberi ungatotibatsira kuti tikurumidze kuenda kuchikafu Haleluya. Muri zvapupu seniwo hapana asimuka. Amen. Pane here mudzimai? ari kuti shuwa munganditorera murume wangu here ndiripo haleluya ende une evidence inoratidza kuti joel murume wako tinokumbira kuti uuye utore murume wako amen hauripo mudzimai vakadaro and they were silent amen runyararo saka may you forever hold your peace praise the lord chiregai titaure nevaviri avo i will require and will charge you both uye ndinokukumbirisai mose
vari vaviri muri vaviri as you will surely answer at the day of the judgment sezvamuchazvipindurira pazuva rekutongwa when the secrets of all hearts shall be disclosed apo zvakavanzikwa zvemwoyo zvose zvichaiswa pa if there is either of you kana pakati penyu that know of any impediment yanga ichataurwa here paine anoziva chidziviso Why you should not be lawfully joined together chokuti hamufaniri kubatanidzwa zviri pamutemo in this holy matrimony musvitsa tsvenei do you now confess it mungareurura for be it assured unto you nokuti ngazvizikanwe kwamuri any couples that are joined otherwise kuti vaviri vachabatanidzwa neimwe nzira than God's word don't allow. Isingatenderwi neshoko raMwari. Their marriage is not lawful. Muchato wavo hausi pamutemo. Saka wanhu taona kuti hapana angamisa. Takuda kucheka kwamuri kuti pakati penyu hapana here chingatimisa. Saka ndimi muchatipa mvumo yekuenderera mberi. Kudada Joyo, toenderera mberi here nenyaya iyi? Hongu. Haleluya. Sista Peperila, pane here chiripo chingakutadzisai kana chingatitadzisa kutenderera mberi nekukuchatisai? Haleluya. Praise the Lord. Saka tinotenda Mwari kuti hapana zvingatimisa kuti tienderere mberi nemuchato uyu but truly believing you have considered this solemn obligation you are about to assume tinotenda kuti manyatsorevesesa pane izvi zvamuchaita and that you have prepared uye kuti magadzirira to end upon the same kupinda mune zvimwe chetezvo reverently mukudzikama discreetfully manyatsocherechedza sobally makadzikama in the fear of God mukutya Mwari I shall propose to you the marriage covenant ndichakupai mhiko you will witness the same as you join your right hands together muchapupura zvimwe chetezvo makabatana ruoko rwenyu rwerudyi face each other makatarisana mboni kumboni saka takupai nguva ino kuti munyatsotenda henyu mochitarisana. Haleluya! Kana uchida kuona munhu kuti ari kukutaurira chokwadi, mutarise muziso kana achitaura newe ndoma unoona kuti ari kunyepa kana kuti asi kunyepa nekuti kana ari kunyepa anenge achizvengesa zvengesa maziso so haleluya saka tinoda kuti wanyatsotarisana

Petronella. To be your lawful wedded wife. Kuva mudzimai wenyu wamunochata naye zviri pamutemo. To live together in this holy state of matrimony. Kurarama naye musvitsa tsvene iyi. Do you promise? Munovimbisa here? To love.
Kumuda.
And honor.

Be only unto her as long as you both live. Paari iye oga chero bedzi achiri mupenyu ndokorora ipapa kuti ndati muchasiya wese varume nevakadzi nekuti mazuva ano eh, kwanana madam and eve amen Kwana nani? Madam and Eve vakuroorana. Stephen and Eve. Amen. Praise the Lord. Pane inonzi chingochani ndozvandiri kutaura handidika zvinoreva kuti joel anogona kusiya petronila obva aenda kunotsvaga george saka tiri kuti achasiya madzimai ese nevarume zvakare ameni saka tanzwisisa handidika saka Eh, hama zvatakubvunzai izvi kana muchibvumirana nazvo mungapindura muchiti i will do
i will do hallelujah
praise the lord zvinofadza regai tiuye kumudzimai Sister Petunia, will you have this man Joel? Munotora here murume uyu Joel? To be your lawful wedded husband. Kuva murume wenyu wemuzvitsa tsvene. To live together in this holy state of matrimony. Kurarama naye muzvitsa tsvene iyi. Do you promise to honor

Sungano yega yega inofanirwa kusimbiswa ne token. Amen. I will require a token of you. Chakumbira chiratidzo.
That is this covenant betwixt you that has been made will always be kept. Kuti sungano iyi yaitwa pakati penyu mucharamba makaichengetedza. Amen.
Token iyoyo inenge iri displayed inoiswa panooneka nevanhu vese. vanhu pavanongoiona wobva waziva kuti pane agreement amen pakati pemurume uyu kana kuti mudzimai uyu neumwe munhu asipo amen kana kuri wese varipo munobva matoziva kuti wane agreement atidya but vamwe murume haapo haleluya mukangoona mudzimai moona ring motoziva kuti pane sungano munhu achanogona kunge asi pano but there is a agreement pane kuwirirana amen Praise the Lord. Saka tichakumbira kuti marings iwawa auye. Eh, tichakumbira kuti wauye watibatsire. Aiswa maringi akanaka pano toda kuti tese titsinzinye tinamate. Ishe Mwari, tinonamata masikati anhasi vatiri kutora marings aya akagadzirwa ishe nemaoko ewani asi tiri kuatora masikati anhasi tigowaisa muruoko rwenyu kuti mugovaropafadza kuti ishe muchene makanaka akwanise kushanda basa raari kuisirwa ipapa nhasi ishe kuva tokens ishe muchene makanaka dziri kumiririra agreement ecovenant iri kuitwa pakati pevawiri awa taikumbira kuti mugovaropafadza ishe nekuachenesa Muzita la Ishe wetu na Tenzi Yesu Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Tida kutora mkana uno kuti wawiri awa wapanane matokens awa wapanane maring saka ndichakumbira brother Joel kuti watore maring awa waisa pfekedze muruoko rwakafanira hawachange vachipfekera maringi awa muchigunwe ndoda kuwapa mukana nekusununguka kuti wataure zviri kumiririra ringi iyi kuti wari kuti chii pavari kupa ringi iyi amen asida kuti wangopfekere chete tongoti tatongoda kuti ringi yamuchiguriro chemunhu toda kuti wataurire mudzimai uyu kuti zviri kurevei zvavari kuisa muchiguriro chavo amen
Eh, nechiratidzo cheri iyi ini joyo gutu mucherechedzo pamberi pemhomho yese Yekuti iwe Petronella ndinokutora semudzimai wangu vandinovimbisa kuriritira mufaro kushaiwa zvose zvinganetsa nokunaka kwezvinhu zvose muzita rajesu kristu and with this ring i do wed with thee Amen.
Praise the Lord. Ataura ega. Amen. Vazoti amufundisi anga achimutaurira zvokuita anogona kuzotaura zvaasi kutombofira. Ataura ega. Chakumbira kuti eh, sister Petronila vatorewo ring iyi Tinoda kuti waisewo zvakare eh, muchigunwe chemurume wavo vachitiudzawo kana kuti vari kuudza Joel havazotiudza vari kuudza ani Joel kuti zviri kurevei amen With this ring, I promise to love and honor you in every situation.
neringi iyi ndinokuvimbisa kuti ndichakuremekedza nokukuda muchinhano chipi nachipi
Ichi ndicho chiratidzo chekuchata chemuchato wedu. Haleluya!
Ngatiombererei maoko. Praise the Lord. Basa ratopera. Amen. Dai kari kare kaya kana hondo ikatouya tobva tamhanya. Hapana zvatichamisa. Amen. Praise the Lord. Ndakukumbira kuti wa ugame handizi kuti pakachena here kana kuti pangada chizambia chekuti wapfugame. Amen. Chada kukumbira wafundisi kuti wauye tiropafadze

Ishe tinokutendai tenzi Mwari muna masimba ose, tinouya pamberi pechigaro chenyu chenyasha tichitenda tenzi wamasimba sokubatidza kwamaita hama nehanzvadzi tenzi wamasimba ose chikuru chizadziswa taikumbira kudurure maropafadzo epamusoro pemuchato wavo muvape simba tenzi wamasimba ose rekushanda kuti zvikwanisiro zveupenyu vakwanise kuzviwana Pakupedzesera, mugorondedzwa pashaikwe chinopindira kana kuparadza zvasungwa pano. Tenzi wangu, chivai mudziviriri wavo, chivai muchengetedzi wavo, ndinovaisa mukati mwangu ndichitambudzwa nekutenda, ndichitambudzwa ndichisa kutendai. Amen.
Hallelujah. Praise the Lord. Tekuda kuti vasimbe zvavo sakuti vachifundiswa bva vangotora mukana vasati vaenda zvavo vekuvakorokotedza

Tivaombere maoko zvakare. Semushumiri weshoko raMwari tinoda kukuzivisai masikati anhasi kuti Joel Gutu na Tonderai Petronila aimbonzi Chimvere vakunzi Gutu wachata nhasi uno 28 April 2019 muzita raJesu Kristu. Haleluya. Ndinoda kupaya kuremekedza kuna Mwari pamusoro pechiitiko chakadai. Amen. Amen. Praise the Lord. Ndoda kutora mukana uno wekukuzivisai for the first time in known history. First time in known history. Munhorondo inozikanwa. I am presenting you Ndiri kukuzivisa what was not there before. Zvaisavapo. Mr and Mrs Gutu. Hallelujah. Praise the Lord. Ishe wekudenga wakuropafadzei wavaropafadze ka. Amen. saka basa rapera handover taita eh, tisati taita zvese izvi baba vanga vaine right vangadai baba vaigona kunga vanga vatobvisa vein because ndivo vanga vachine responsibility but waita handover saka the government shall be upon his shoulder utongi huchava pamafudzi abrother joe amen saka eh, isu tikungoona hembe chete uku handiti handiti ingori hembe kudai isu kusvika because shoko ramwari rakati murume musoro wemudzimai saka apa hapana musoro handiri kuzvionawa ihembe kubva kukusvika uku no head pana musoro because the head is here nokuti musoro uri uku amen
mukaverenga bhaibheri zvakabva mubhaibheri izvi musi isaac isaac waakapiwa rebheka Amen. Rebeka achiuya naElieza vachienda kuna Isaac. Rebeka paakaona Isaac akabva abvunza Elieza zvikanzi murume uyo ndiani? Zvikanzi ah, okay, okay. Ndiye wacho manje watawinga kuno ndiye murume wako. Hanzi Rebeka paakaudzwa izvozvo akabva atora vhoiri ndobva azvifukidza. Haleluya. Handitika. Saka uyu paakazwa kuti no tiri kuya kunoku ndobva asvika bhazi handiti mazoni achidzika vari kuseri kwanga atoona kunzi no zvikanzi ndiyani zvikanzi ndiye joe wacho ndobva aisa vei amen praise the lord because nezuro anga asina voi but pavazouya kuno abva azoratidza kuti nebva iyoyi ndo yatainga panavo abva aisa chii voi Amen. Saka munhu anokwanisa kutiratidza kuti munei muvhoiri umu muhembe chete munei ndiani ichoe amen e, mumagwaro takadzidziswa kana tinowerenga kuti pane akambopiwa mudzimai ndokubva azoona manje paakazonobvisa voi akazoona kuti ah, anga apiwa munin'ina wacho amen saka hatisati ta nechokwadi kuti haazi munin'ina wacho here kana kuti mukoma wacho because akasvikotaura ake kaasvikoziva kuti tiri kuti petronira yobva ataura handiti ka saka tinoda kuti brother joel why to reveal the mystery kuzarura chakawanzika eh, chakawanzika chakawanzwa uko to reveal the mystery of the bride. Zarura chakawanzwa Christ, the mystery of God revealed. Kristu ichakawanzika chaMwari chakaratidzwa chakazarurwa. Amen.
Petronella the mystery of Joel revealed. Petronella ichakawanzika chaJoel ari kuratidzwa. Saka toda kuti brother Joel tinokumbirawo kana muchida henyu muchinzwawo kutungamirirwa kuti mutiratidze kuda kwenyu hedu hatikumanikidzei asi vanhu vese ndo zvauri kutarisira kwamuri kuti mutiratidzewo eh, chakawanzika chei Praise the Lord. Saka ndowacha takuwapa mukana wekuti waite unveil the bride kuzarura and greet the wife woti kwazisirawo ndingakwazisiro kanoenderana neoccasion yakadai so kakwazisiro kanoenderana neoccasion iyi toda kuti wabva watikwazisira isu hatitendi kuti e, mukomana nemusikana wasati wachata zvinhu zvese zvinotangira panapa kuti vanhu vanoita vachiita vachisveperana munhu akatengerwa e, chicken ini ikamunakira ovhakisa musikana wake hatidi zvakadaro first time
kekutanga paarita amen saka munhu wamwari

Fenwa, Fenwa. Eh, pane zvatisati tabvunza kuti ndiye here pamabvisa vhoiri

handisi kunzwa zvakanaka mati chii o oh, hamuna kuzviona zvakanaka haisisi tino Tinotenda muzvinhu zvegutsa ruzhinji sangano musati magutsikana tinopai mukana Hallelujah. Praise the Lord. Aiwa tinotenda Mwari. Eh, zvinhu zvedu eh, zvafamba zvakanaka. Panguva ino regai tibva tangoprosida kuti tivasainise regista ravo. Amen. Kuti tibva tanyatsa kuisa kepi yelegality munyaya yacho. Amen. Zvakangonakawo kuti uzive kuti chinhu chauri kuita chinotenderwa nemutemo. Hallelujah. Saka ndofunga zvatichaita tichati wamboisawo ka music. Amen. Eh tichigadzirira kuti wa wa wa sign ma register awo. Amen.